Озат Фәсхетдинов Лесхоз урта мәктәбендә 8 нче сыйныфта гына укый әле. Әмма ул инде Россия күләмендә танылып өлгерде. Яшь һөнәр ияләре чемпионатында 3 нче урынны яулады. Мәктәп укучысы шундый дәрәҗәле бәйгегә ничек эләккән дисезме? Озат кечкенәдән үк техник янында булды. Әтисе белән трактор дисеңме, машина дисеңме, гел бергә инде алар. Сүтәләр дә, җыялар да. Бик актив бала ул. Җәй буе техника янында, ди әнисе Лилия ханым. Әмма малай кызык өчен генә йөрми, өйрәнә, сорый, сүтә, яңадан җыя. Әле менә Россия чемпионатындагы биремне генә күз алдына китерегез. Чит ил машинасындагы төзексезлекне табарга кирәк. Монда инде янәшәдә әти дә, көллияттәге укытучысы Илнар абые да юк. Тик каушап калмый ул, төзәтеп бирә чит ил машинасын. Җәй көне без печән ташыганда, радиатор тишелеп, бөтен су агып, машинаның двигателе кызды. Кызып бетте. Аннары без яңа двигатель алып, Төзен салдырып, җыеп чыктык икәүләшеп. Безнең көллияттә чит ил машиналарын өйрәнү мөмкинлеге юк. Шуңа күрә Азат белән Казан шәһәрендәге сервисларда йөреп өйрәндек, ди остазы Илнар Гыйниятов. Сүз уңаеннан, Илнар Гыйниятов үзе дә дәрәҗәле бәйгеләрдә урыннар яулап кайткан белгеч. 2015 нче елдагы республика бәйгесендә Иң яхшы инженер-механик булып танылган кеше. Көллият директоры Зөлфәт Дәүләтбаев киләчәктә мондый куанычлы вакыйгаларның тагын да күбрәк булачагына өметләнә. Балалар ны яшьтән нидер хөнәр белән таныштыру, ниндидер белгечлеккә өйрәтү, Баланың яшьтән аны ачу. Без инде менә без Азатны үзебез ачтык дип әйтә алмыйбыз. Азат инде ул үзен ачкан. Чөнки инде ул өйдә кечкенәдән, инде 4 5 сыйныфтан мотоблокларны сүтеп җыю, менә анда ул хи бар. Менә шушында Илнар Шамилшин менә тавып, шушы егет белән менә ел дәверендә эшләделәр. Моның юлы бик озын, бу конкурска әзерлекнең юлы. Монда инде менә Илнар Шамилевичка да рәхмәт, укучыга да, Азатка, аның ата-анасына, мәктәпкә, менә ул мәктәп вакытында бит инде ул дәрестә дә, дәресен дә алып барырга кирәк, монда да әзерләнә, әзерләнергә кирәк. Менә атнага өч-дүрт мәртәбә алар шунда килеп, алар машина двигательләрен сүтеп җыю, аның электроникасы белән танышу, аны андагы булган ошибкаларны табу, менә болар өчен әле анда безнең простой үзебезнең генә машина түгел, Toyota Camry машинасы шушының эченә кереп, аның электроборысына кушылып, шундагы булган ошибканы табып, менә шушындый нәтиҗәгә килделәр. Бу бик зур урын. Бу инде менә безнең көллиятебезгә дә, мәктәпкә дә, укытучыга да, әти-әнисенә, әти-әниясенә дә. Беренчедән инде ул менә шушы көллият белән танышты шулай бит инде. Шушындагы мөмкинлекләр белән танышты. Аны хәзер укучылар белә. Татарстан

Аннан тыш инде безнең менә поварское дело, пешекчелек буенча безнең бик яхшы урнаштырылган безнең лабораториябез. Анда да безнең менә берничә еллар шушының буенча WorldSkills системасы буенча эшлибез. Юниорскилс, шулай ук безнең мәктәп укучыларыбыз Россия күләмендә узганда җиңүче булдылар. Быел безнең менә Обилимпикс, бу инде безнең мөмкинлекләре чикле булган балалар катнаша анда. Безнең менә быелгы чыгарылыш укучыбыз чыгып китте инде быел. Ул инде безнең специалистит, Дип атала. Ул кызыбыз безнең беренче урын алды Россиядә. Һәм инде менә быелгы өченче курс студентыбыз Таһир, ул өченче урын алды. Менә Россия күләмендә быел безнең өч урыныбыз бар. Бу бик зур, безнең өчен бик зур дәрәҗәле урыннар. Әйтәм, моның әйтергә кирәк, моның артында бик зур хезмәт. Узган ел биналарны төзекләндерү буенча күп эш башкарылды. Төп бинаның ике каты, подвал өлешләре, спорт залы, остаханәләр, керү юллары ныклап төзекләндерелде. Зөлфәт Миннефар улы безне кабинетларга, остаханәләргә, спорт залына алып керде, һәркайсында чисталык, пөхтәлек, Тәртип. Менә без аш пешерүче һәм кондитер эше хөнәренә укучылар өйрәнү үтә торган остаханәдә. Кәче авылыннан Таһир Сөнгатов өченче курста укый. Аның җитәкчесе Альбина Нуриева Таһирны мактап бетерә алмый. Таһир 24 сентябрьдә онлайн рәвешендә узган Россия чемпионатында катнашып, өченче урынны яулаган. Биш сәгать буе дүрт төрле ризык әзерләргә туры килгән аңа.